Иң әйбәт өлешен җыеп алган уңышны орлыкка калдыра торган булган инде. Аны кояшта киптергән, җилгәргән, шуннан соң инде кадерләп саклаган. Һәм шушы саклаган орлыкларны бер өлешен башкалар белән дә бүлешкән. Алыш-биреш булган бит инде. Шулай итеп, ул селекция хезмәтен башта үзе башлап җибәрергә мәҗбүр булган. Шуннан орлыклар белән эшләү килеп чыккач инде, игенчеләр арасында бер-берсенә биреп инде менә ихтыяҗ килеп туган орлыкларның сыйфатын тикшерүгә инде. Менә бу инде нәрсәдән гыйбарәт хәзерге көндә инде без инде элек бу орлыкларны тикшерү станциясе дип аталса, хәзер инде Россия авыл хуҗалыгы үзәге. Бу нәрсәдән килеп чыга? 2007 елны бу ике хезмәт бергә берләштереп, бөркү астында эшли башлыйлар һәм бу Россия авыл хуҗалыгы үзәге дип атала башлый. Монда үсемлекләрне саклау станциясе белән инде орлыкларны тикшерү инспекцияләре бергә эшли. Бу. Без инде орлыклар турында кайгырту, аның язмышы турында кайгырту киләсе ел уңыш өчен җәйдән үк башланайны, көздән үк без иң беренче орлыкка калдырылган майданнарга апробация яки теркәү уздырабыз инде, апробация үткәрелә сатыла торган майданнарга, регистрация дип әйтик менә теркәү хуҗалыкларның үзләренә үз ихтыяҗлары өчен калдырыла торган майданнарга Теркәү уздырабыз, моның өчен без һәрбер орлык мәйданын барып карап, тикшереп чыгабыз инде. Шуннан соң ындыр табакларын, орлык чистарту линияләре һәрбер машинага бәя бирелә инде, складларга, амбарларга аларны карап, тикшереп, күзәтеп, Урыннарда күрсәтмәләр биреп нәрсә эшлисе икәнне, шулай ук киңәшмәләрдә дә бу мәсьәләгә әйләнеп кайтып, бәйнә-бәйнә шуны аңлатабыз һәм шушы урып-җыйнау, көзге чәчү мәсьәләләренә кагылышлы безнең инде семинар-киңәшмәләр үткәрелә. Монда килеп торган сорауларга һәрберсенә шунда җавап бирәбез инде. Шуннан соң хуҗалыклар орлыкларны чистартып, саклауга салалар. Менә без шул орлык фондларын формалаштырган вакытта бергә башкарабыз бу хезмәтне агрономнар белән бергә инде. Һәм менә шушы саклауга салынган орлыклар көздән тулы анализ үтәләр. Боларның бөтен чәчүлек сыйфатларына бәя бирелә. Әйтик, чисталык, үсү энергиясе, тишелеш, мең бөртек авырлыгы, Шунда инде башка культураларның составы монда шул исәптән чүгелән орлыклары белән зарарланган һәм нинди авыртулар белән зарарланган орлыклар саклауга салынганнан соң менә шундый тикшерүләр үтеп, аларга рәсми документлар тапшырыла. Безнең белгечләр инде кыш көне уҗым культураларын аерым тикшерү, күзәтү белән шөгыльләнәләр инде. Менә әйтергә кирәк, безнең хәзер 2020 Икенче ел уңышы өчен унбиш мең күләмендә көзге культуралар чәчелде, көзге чәчү башкарылды, шуның өч мең ярымы көзге бодай, унбер мең ярымы арыш культурасы инде. Менә безнең белгечләр басуларга, кырларга чыгып, урыннарда шул уҗымнардан монолитлар алып, Монда кайтып, стериль шартларда үстереп карап, аларның яшәү сәләтен билгелиләр һәрбер партияне инде. Бу эш безнең кыш кыш чорда, кыш буе дәвам итә инде. Шуннан яңа елдан соң инде без февраль айларында ук башлап җибәрәбез орлыкларны, авыртулар белән зарарланган яки зарарланмаган тикшерүне инде. Бу фитоанализлар дип үтелә атала инде. Без һәрбер орлык партиясен монда китертеп, Шуларның нинди авыртулар белән зарарланган һәм зарарлану дәрәҗәсен билгелибез инде. Шуннан соң инде безнең башланып китә чәчү алды анализлары. Без инде көзгә тулы анализларга тикшергән булсак, хәзер чәчү алдыннан инде без кабаттан үшкә әйләнеп кайтып, орлыкларын тикшерешләрен билгелибез инде. Бу хезмәт әле дә дәвам итә инде. Безнең инде бу нигездә төгәлләнде дип әйтергә була. Менә Кирпеч хуҗалыклары кайсыберләре килеп җитмәгәннәр бар, шуннан соң инде мына саклауга салынган 14449 тонна сабан культуралар орлыклары бар безнең. Шуның 40 проценты оригинал һәм элита категорияле орлыклар инде. Калганнары репродуктив дискард категория һәм инде бераз күләмдә эресты категория, ягъни өченче Репродукция һәм аннан да түбән булган орлыклар бар. Менә шуларны, орлыкларны яңарту максатыннан, орлык хуҗалыкларыннан орлыклар алып, безнең хуҗалыклар шуның белән шөгыльләнәләр инде. Югары репродукцияле, оригинал һәм элита орлыклар кайтарту белән. Менә әле башкарыла торган эш булып инде орлык агулау машиналарын тикшерү тора ялда бурыч булып, без инде аларны тикшереп чыктык. Бездә алар 37 данә, нигездә алар Орлыкларны препаратлар белән эшкәртүгә, аулауга әзер. Шуннан соң без инде тагын планлаштырабыз. Апрель ай ахырындарак булыр инде. Менә авыл химикатлар сиптерү машиналарына техник карау үткәрергә инде. Алар һәрберсе монда Арчага китертеп, эшләтеп карап, аларның эшчәнлегенә бәя бирәбез. Әгәр дә алар инде дөрес өйләнмәгән булса, тигез итеп сиптермәсәләр, аларга тиешле күрсәтмәләр биреп, шунда ук төзәтә алалар. Йә аннан соң инде кабат барып, карап, бу эшне тикшерәбез. Ни өчен дигәндә, әгәр дә алар дөрес эшләмәсә, препаратлар үсемлекләргә сибә торган инде вегетация чорында, йә күп итеп сибеп, йә әз итеп сибеп, тигез сибелмәячәкләр һәм безне тиешле норма Тотылмаячак, шуның белән файда урынына зыян да килергә мөмкин инде. Менә монда әле генә әйтеп киттем инде, фитоэкспертизалар дип инде без анда э, зарарлану дәрәҗәсен тикшерәбез һәм авыртуларны инде, әгәр дә инде орлыклар Ну, зарарлануы җиңелчә формада булса, бу әйтергә кирәк, менә фузариоз, гельминтоз, париоз белән зарарлану 15 проценттан артма саен без инде киңәшчеләргә язабыз инде. Ситуацияда чыгып булачак безнең э, биологик препаратлар кулланып та инде. Менә биологик препаратлар безнең үзебезнең филиалда җитештерелә. Бездә чүгүләнергә каршы препаратлардан кала барлык препаратлар да бар инде. Бу инде авыртуларга һәм корткычларга Карата инде менә күп кенә хуҗалыклар шушы препаратлар белән эшлиләр. Бу инде химик препаратлар куллануга караганда отышлырак, икътисади яктан, финансы ягыннан инде, икенче яктан караганда, болар экологик чиста продукция җитештерүгә йогынты ясый инде. Менә шушындый хезмәтләр безнең кыскача гына инде безнең коллектив алты кешедән тора. Алар барысы да тәҗрибәле белгечләр. Үз эшләренең осталары инде, моны санап китсәк инде, Хәкимҗаров Әхмәт Габделфәрт улы, Бульбакова Дилә Гомәр кызы, Миннебаева Гөлшат Галим кызы, Тахабиева Рәзилә Габделфәрт кызы һәм Әмирҗанова Рәфия Гыймаетдин кызы, алар инде күп еллар эшлиләр, хуҗалыкларга хезмәт күрсәтәләр. Бүлек ике өлеш, орлыкчылык һәм үсемлекләрне корткычлардан, авырулардан, чүп үләннәрдән саклау буенча хуҗалыкларга хезмәт күрсәтә. Кабинет оештырылды инде, шушындый класс. Безнең монда орлыкларны саклау мәсьәләләренә багышланган бөтен төр сорауларга да җавап биреп була. Безнең монда тәҗрибәле белгечләр, әйткәнемчә, Әхмәт Габделфәрт улы, Дилә Гомәр кызы инде монда инде безнең. Бик эчтәлекле материаллар әзерләнгән. Шулай ук менә монда орлыклар фитоэкспертизалар үтәләр, аларның авыртулары билгеләнә, зарарлану дәрәҗәсе. Безгә мөрәҗәгать итәләр җитәкчеләр, хуҗалык җитәкчеләре, агрономнар һәм крестьян-фермер хуҗалыклары да шушында кереп, үзләрен борчылган мәсьәләләргә җавап табып, Мәсьәләләрне урында хәл итеп китә алалар иде. Менә бу махсус кабинет. Монда әле бу уникаль дип әйтергә була. Бу иң беренче республикада, безнең районда оешты. Менә Әхмәт Әптелхәт улы шунда шулай итеп оештырды. Орлыклар шушында тулы анализлар үтәләр инде, аларның чәчүлек сыйфатлары, чәчәргә яраклы или яраклы булмавы шушында ачыклык була. Менә иң беренче Орлык партияләре Арктатворо дигән документ белән килеп инде, шушы кечкенә капчыкларда журналда теркәү уза бар. Шуннан соң инде теркәү узганнан соң менә монда безнең тикшерүләр башлана. 7-8 төрле параметр буенча инде менә әйтик, чисталык, дымлылык, Энергия, тишелеш, мең бөртек авырлыгы, нинди культуралар, үсемлекләр белән чүпләнгән бу һәм нинди чүгүләр, орлыклар белән чүпләнгән инде, шушыларны тикшерергә чыкканнан соң, менә шушындый рабочий карточкаларга языла да, и шуннан соң бу бөтен мәгълүмат компьютерга керә, компьютердан безнең инде Протокол испытаний дигән беркетмәләр чыга инде. Анда орлыклар турында бөтен төр мәгълүмат язылган була һәм боларның чәчүлек сыйфатлары да һәм әгәр дә чәчүлек сыйфатлары килеп бетмәсә, алай да булырга мөмкин, нишләргә кирәк икән, без аны шунда күрсәтеп, рәсми документ итеп бирәбез. Бөтен дөньяда цифрлаштыру бара, менә безнең хезмәттә бу мәсьәләдән читтә калмый. Безнең Россиядә беренче булып дияргә кирәк инде. Безнең филиал Агросем эксперт дигән программа барлыкка китерде. Ул Агросем эксперт программасында орлыклар турында бөтен мәгълүмат шунда кертелә һәм нәтиҗәләр дә шунда кертелә инде. Ул мәгълүматны аерым кодлар ярдәмендә кереп инде хуҗалыклар үзләре дә күрә алар. Шул ук вакытта Авыл хуҗалыгы министрлыгы да бу Програмны карый ала инде. Бу бөтен безнең хезмәтләр компьютерга кертелеп, шунда рәсми рәвештә теркәлеп, кирәкле вакытта мәгълүматны кәгазьләр ярдәмендә түгел, шушы програмнага кереп тә карый алалар инде. Һәм шулай ук инде экономик, икътисади мониторинг хезмәте дә алып барыла. Безнең орлыклар белән хәзер кәгазь эше белән бергә менә компьютерлаштыру, цифрлаштыру хезмәте Бик киң кулланабыз, безгә ул бик җайлы. Отчетлар биргәндә дә, хуҗалыклар белән эшләгәндә дә менә шушы программа нигезендә безнең инде эш алга китте. Безнең бу яңарыш буларак, без аны бик уңай кабул иттек. Безгә шушы программалар нигезендә эшләү бик уңайлы дип табабыз. Район бүлеге коллективы алты кешедән тора, баш агроном Әхмәт Хәкимҗанов, әйдәп баручы агроном Дилә Бүлмәкова, беренче категорияле агрономнар Гөлшат Миннебаева, Рәзилә Тәхәвиева, Рәфия Әмирҗанова, барысы да озак еллар эшләгән тәҗрибәле белгечләр, үз эшләренең чын осталары. Шуларның фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә безнең коллектив район бүлекләре арасында алдынгы урыннарны били, ди җитәкче. Аларның куллары аша ел дәвамында ике тонна чамасы орлык уза. Һәрбер төп берничә кат җентекләп тикшерелә. Безнең белгечләр, басуларга чыгып, чәчүлекләрнең нинди авырулар, корткычлар белән ни дәрәҗәдә зарарланган булуын ачыклыйлар.
Россельхозцентр системасы инде безнең основном ике направлениедә эшне алып бара. Беренчесе орлыкчылык буенча булса, икенчесе э, защита растений үсемлекләрне саклау отделы. Без инде менә ике белгеч э, шушы отдел белгечләре булып, шушы өлкәдә эшлибез. Шушы үсемлекләрне саклау бүлегенең беренче өлеше безнең фитосанитарий мониторинг. Район басуларында без һәрвакыт иң беренче препаратлар белән, агрохимикатлар белән чүпләннәрне авыруларга каршы, бөҗәкләргә, корткычларга каршы эшләгәнче, эшләр алдыннан иң беренче басуларны карап, аларга тиешле рекомендацияләр бирәбез. Шуннан соң гына шушы рекомендацияләр нигезендә безнең үсемлекләрне саклау эшләре Планлаштырыла һәм алып барыла. Инде менә кыш көне шушы белгечләр тарафыннан, безнең үзебезнең район бүлеге белгечләре тарафыннан көзге культуралар, узимнарны хәлен, состояниесен белеп, тикшереп тордык. Районның төрле почмакларыннан узим пробалары басуларда булып, хуҗалыкларда узим пробалар алып кайтып, шушы үзебезнең лабораториядә аның хәлен, исәнме, юкмы икәнен определять итәбез. Менә соңгы басу безнең булды Наласа авылында игенче хуҗалыгының көзге рыжик культурасы басуында. Әле җомга көнне генә барып пробалар алып кайткан идек. Басуда да бүгенге көндә карлар бик калын, 50-60, 80 сантиметрга кадәр.